ڪڏهن ڪڏهن ڊاڪٽر جنهن مريض کي مئل قرار ڏئي ڇڏيندا آهن، اهو ئي شخص قبر مان به جيئرو اٿي پوندو آهي. زلزلن جي صورت ۾ ڪجهه ماڻهو ڪيترن ئي ڏينهن کان پوء به جيئرا نڪرندا آهن، پر جيڪڏهن ڏسجي ته ڪجهه سيڪنڊ ساهه بيهڻ سان ئي حالت خراب ٿي ويندي آهي، ته پوء مئل قرار ڏنل ماڻهو قبر مان ڪيئن اٿي پوندا آهن؟ اهو اهڙو سوال آهي جيڪو ڪو به اهڙو واقعو ٿيڻ تي سڀني جي ذهن ۾ ايندو آهي ته اهو معجزو ڪيئن ٿيو؟ ان ڏس ۾ گڏ ڪيل ڄاڻ موجب جيڪڏهن ڪنهن شخص جي دل جي ڌڙڪن بي ترتيب ٿي وڃي ٿي ته ان جو بلڊ پريشر لو ٿي وڃي ٿو ۽ ظاهري طور تي هو مئل لڳي ٿو ڇو ته ان صورت ۾ نبض محسوس نٿي ڪري سگهجي ۽ دل جي ڌڙڪن نٿي ٻڌي سگهجي اهڙي شخص کي مردو قرار ڏنو ويندو آهي پر جيئن ته ان جي دماغ کي ٿورڙي رت پهچي رهي هوندي آهي ۽ رت ۾ ايتري آڪسيجن هوندي آهي جيڪا ڪجهه منٽ يا ڪجهه ڪلاڪن تائين دماغ کي مرڻ کان بچائي سگهي ٿي. ان بعد طبي امداد يا دل جي ڌڙڪن بحال ٿيڻ تي دماغ کي مناسب رت پهچڻ لڳندي آهي ته هو شخص ٻيهر جهرو ٿي ويندو آهي. پر اهو نادر موقعن تي ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪو مريض ٿڌي پاڻي ۾ ٻڏي ٿو ته سندس دماغ جو گرمي پد گهٽجي وڃي ٿو جنهن سان دماغ ۾ بايولاجيڪل چرپر گهٽجي وڃي ٿي ۽ دماغ سست ٿي وڃي ٿو. اهڙي صورت ۾ ظاهري طور موت جي ڪجهه ڪلاڪن بعد مريض کي طبي امداد ڏئي سندس حياتي بچائي سگهجي ٿي پر اهڙو واقعو به لکن مان ڪو هڪ ٿيندو آهي. ان کان سواء زلزلي دوران دٻجي ويل ان لاء جيئرا رهي سگهندا آهن جو ملبو ڇڙوڇڙ پيل هوندو آهي. ڪٿي ڪنڪريٽ يا بلاڪ اهڙي طريقي سان ڪرندا آهن جو مريض جي جسم تي مڪمل بار ناهي پوندو ۽ ڪجهه وٿي ٺهي ويندي آهي جنهن سان مريض ساهه کڻي سگهندو آهي. ان ۾ هوا سان گذارو ممڪن هوندو آهي ڇو ته ملبي ۾ مختلف جاين تي وٿيون هونديون آهن. هوڏانهن اسٽروڪ يا دماغ کي رت جي سپلاء معطل ٿيڻ سان اهو ممڪن آهي ته دماغ ڊيڊ ٿي وڃي پر دل ڌڙڪي رهي هجي پر جيڪڏهن دل بند ٿيڻ سبب دماغ کي رت معطل ٿي وئي ته دل ۽ دماغ ٻئي ناڪارا ٿي سگهن ٿا. وزٽ ڪيو عوامي آواز ميڊيا گروپ جي ويب سائيٽ عوامي آواز ڊاٽ بي ڪي.